Amerikanyň çagalar bagyna her aýda näçe tölemeli? Amerikada çagaňyzy rus dilindäki çagalar bagyna berip bolarmy? Hemmäňize salam ildeşler, meniň Türkmen Lyda atly kanalymyň täze sanyna hoş geldiňiz. Meniň bu günki wideom hem ýene bir gyzykly wideolaryň biri bolup, bu günki wideomda Amerikanyň sadiklary barada gürrüň beriň. Amerikanyň sadiklerinde çagalar näme iýýär? Her aýda sadiga näçe tölemeli? Rus dilinde sadikler barmy? Şularyň hemmesine şu gün şul wideonyň üsti bilen jogap tapyp bilersiňiz. Ildeşler eger siz meniň şul Türkmen gyzy atly kanalymy halaýan bolsaňyz kanalyma agza bolmany eger siziň soraglaryňyz bar bolsa meniň instagram sahypama ýa-da şul wideomyň aşagyndaky teswirlere ýazmany eger meniň wideolarymy halaýan bolsaňyz laýk hem goýmany unutmaň. Ildeşler men şu wideoma başlamankam men size bir bildiriş aýdyp geçesim bilýär. Siz meni Instagram üsti bilen hem tapyp bilersiňiz. Ýöne siz Instagrama Türkmen Lady diýip ýazsaňyz, ol ýerde Türkmen Lady diýip paşty bir 50 ýüze çenli Türkmen Lady akkauntlar çykýar. Men size Instagramda meni nädip tapmaly, şoň iň aňsat ýoluny görkezeýin. Şul wideoň aşagynda instagram akkauntumyň linki bar, ýagny instagram sahypamyň instagram linkine basyp meniň göni instagram sahypama geçip bilersiňiz. Meniň ýutub kanalymdaky hemme wideolaryň aşagynda hem meniň instagram sahypamyň linki bardyr. Men instagram sahypamda Amerika barada gyzykly wideolar hem-de suratlarymy öz agzalarym bilen paýlaşýan. Eger meniň Instagram sahypam gyzykly bolsa, onda meniň şu wideonyň aşagyndaky linke basyp, meniň Instagram sahypama gelip bilersiň diýleşler. Amerikanyň tadyklarynyň tertip-düzgünleri hem-de kabul edişi birazajyk beýleki döwletlere garanda üýtgeşigräk. Amerikada ýaňy doglan bäbejikler 6 hepde bolanda, eger siz sadyga beresiňiz gelse, arkaýyn sadyga berip bilersiňiz. Ýöne käbir ştatlaryň käbir sadiklerinde eýýäm Dört hepde bolan çagajyklary hem sadyga alýarlar. Sebäbi käbir ejeler, ýagny single mom, şolar işlemeli bolýar. Olaryň dikrete çykýan wagty az bolansoň, şonuň üçin olar öz çagajyklaryny, ýagny alty hepde bolan çagalaryny sadiklara berip, özleri hem işe gidip işleýärler. Amerikanyň çagalar bagy irden sagat ýedide açylýar, ýagny Işleýän ene-atalar işe gitmänkäler öz çagalaryny sadiga bermek üçin dokuza çenli siz öz çagaňyzy hökman şol sadiga eritmeli. Eger dokuzdan bir minut hem gijä galsaňyz, size ştraf töletýär. Her minudyna bir dollardan, ýöne käbir ştatlarda bäş dollardan ştraf tölemeli. Sadikler irden saat ýedide açylyp, alta çenli işleýär. Eger öýlän altydan soň çagaňyzy almana barsaňyz, ýagny gijä galsaňyz, size ýene-de ştraf tölederler. Şonuň üçin altydan öň çagaňyzy alyp gaýdyň, ştraf tölemejek bolsaňyz. Amerikanyň sadiklerinde çagalar her aýratyn gruppalara bölünýär, olaryň ýaşlaryna görä. Olar alty hepdeden bir ýaş aralygynda bir gruppa, bir ýaşdan iki ýaş aralygynda, iki ýaşdan üç ýaş aralygynda, we üç ýaşdan dört ýaş aralygyndaky gruppalara bölünýär. Şol alty hepdeden ýa-da dört hepdeden bir ýaş aralygyndaky gruppa baby room diýilýär. Ýagny şol gruppaň adyna, ýagny şol otagyň adyna. Eger siziň çagaňyz entäk bir ýaşamadyk bolsa, ýagny beýbi urgymda bolýan bolsa, siz şol çagaňyz üçin sadiga gerekli zatlary eritmeli. Nämeler gerekdigini şol sadiga baranyňyzda size ýörite listda ýazyp bererler. Olar podguznik, vlažny salfetka, formula hem-de çalşyrgyç egin-eşikler. Amerikada köp çagalar bagyna ertirlik günortanlyk hem-de öýlänlik naharlaryny mugt berýärler. Ýöne käbir ene-atalar mugt berilse-de öz çagalarynyň ýanyna lunch bag berýär, ýagny günortanlyk naharyny salyp goýberýärler. Şol sadikde çagalar nämeler iýýärler, nämeler içýärler, şol barada hem men ýörite lunch bag wideomy size hödürleýän. Hemeňizi salam bileşler. Şu wagt men gapyny açdym, onun hoşlar ýaly korobka gapynyň agzynda dur eken. Goňşymyzyň Goňşymyzyň ady Jitan. Ýagny öz adyna ýazypdyr hoş ýerik. Şu korobkany guýup gidipdir. Ýagny çagalara. Geliň häzir açyp içinde näme bardygyna seredeliň. Şol goňşymyzyň özi sadikde işleýär, ýagny çagalar bagynda. Nämekä içinde? Şular ýaly korobka. Daşyndan göräýmäne lunch lunch bag-a meňzeýär, näme diýilýär? Obedde iýilýän nahar bar, şoňa korobkasyna meňzeýär, gelin bir açalım.

Aha bu yerde Bolgarsko burç diýilýär däl şuňa şol. Şu var, sveji. Guradylan cranberries var. Ay snack deyip iýerler de kiçi çagalar.

Sadyga çagaňyzy almana baranyňyzda günde ene-atalara ýörite list berilýär. Ol listde hem çagaňyzyň şu günki özüni nähili alyp bardy, sagat näçede ýatdy we näçede turdy, nämeler iýdi, şol naharlaryny doly iýdimi, ýa bolmasa sagat näçede podguznik täzelendi, näçe sany podguznik täzelendi şu günüň dowamynda, we beýleki birnäçe çagaňyz barada gyzykly informasiýalar ýazgy. Şol listi günde size enekiler berýärler. Ýöne şuňa şol liste derek ýörite priloženiýa döredilipdir. Şol priloženiýanyň üsti bilen ene-atalar öz işleýän ýerinde, öz oturan ýerlerinde çagalary barada gyzyklanyp bilerler. Ýaňky aýdyşym ýaly, çagalar öz ýaşlaryna görä her gruppalara bölünýär. Ol gruppada azyndan bäş ýa-da sekiz sany çaga bolýar. Şol bäş ýa-da sekiz sany çaga hem bir eneke, iki sany hem eneke kömekçi işgärler işleýärler. Ol enekeleriň aýlyklary her sagatda on bäş-ýigrimi dollar töweregi bolýar. Çagalar bagynda enekelere her baýramçylyklarda çagalaryň ene-atalary enekeler üçin ýörite sowgatlar alýarlar. Şol sowgatlary hem her baýramçylykda enekelere berýärler. Eger sowgat almasalar, onda pul möçberinde sowgat berilýär. Çagalar bagynda enekelere sowgat berilýändigini men bilemokdym, ýöne Nýu-Ýorkda ýaşaýan wagtym meniň bir komnatdaşym sadikde eneke bolup işleýärdi. Her Christmas-da ýa bolmasa Täze ýylda ýa beýleki baýramçylyklaryna bir giden sowgat getirýärdi. Eger sowgat berilmese-de, Konwertiň içinde pul möçberinde hem sowgat alýardy. Amerikada çagalar bagyny her aýda näçe tölemeli? Ol ştatyň her şäherine bagly, azyndan her aýda alty ýüz dollardan bir müň sekiz ýüz dollar aralygynda tölemeli bolarsyňyz. Amerikada çagaňyzy rus dilindäki çagalar bagyna berip bolarmy? Amerikada çagaňyzy Rus dilindäki çagalar bagyna berip bolar. Eger siz rus dilinde köp gürlenýän şäherde ýaşaýan bolsaňyz, meselem, Nýu-Ýork ştatynyň Bruklin şäherinde Braýton Biç diýilýän raýon bar. Şol raýonda hemme zat diňe rus dilinde. Şol ýerlerde ýaşaýan bolsaňyz, siz çagaňyzy arkaýyn rus dilinde gürleýän, ýagny rus dilinde gürlenilýän çagalar bagyna berip bilersiňiz. Eger siziň çagaňyzy çagalar bagyna bermäne ýagdaýyňyz ýok bolsa, onda ýörite organizasiýalar, käbir kompaniýalar size çagaňyzy arzan sadiklara bermäne kömek etýär. Ol barada internetiň üstünden gözläp bilersiňiz. Amerikanyň çagalar bagynyň sistemasy, çagalar ýagny irden barýar. Eger ertirlik edinmedik bolsalar, şol sadikde ertirlik berilýär. Çagalar ertirlik edinýär. Ondan soňra çagalar oýnaýarlar. Daşarda ýörite çagalar üçin oýnalýan meýdança hem bar. Çagalar şol daşarda birazajyk oýnanlaryndan soň, günortana golaý çagalara günortanlyk naharlaryny berýärler. Şol günortanlyk naharlaryndan soň, sagat on ikiden ikä çenli çagalar ýatyp dynç alýar. Çagalar oýananlaryndan soň olara snack, ýagny öýlänlik naharyny berýärler. Öýlänlik naharyndan soň hem çagalaryň ene-atalary gelşip başlaýar, ýagny çagalaryny alyp gitmek üçin. Eger siziň çagaňyz ýaňy bir sazige gatnap başlan bolsa, onda siz çagaňyza ýany bilen odýal, poduşka hem-de mats, ýagny bir kiçijek matras bermeli. Şol matrasda günortan çagalar ýatar ýaly. Sadikde eneke ýa-da eneke kömekçi bolup işlemek üçin hem ýörite gerekli dokumentler bar. Şol dokumentlaryň içinde hem siziň almaly sanjymlaryňyz hem bar. Ol sanjymlary almak üçin siz hassahana gitmeli, ol ýerden kagyz getirmeli. Şular ýaly birazajyk işi köpräk. Eneke bolmak üçin hem aňsat däl, eger araňyzda eneke bolmak isleýäniňiz bar bolsa diýip, ýagny gysgaça aýdyp geçýän. Nähili dokumentlaryň gerekdigini şol işe alýan adam size öz spisagyny berer, şol dokumentlaryň, şol dokumentlaryň içinde hem ýaňky aýdyşym ýaly öz sanjymy bar, ikimi üç sany sanjym bar, ýadyma düşenok şu wagt, ýöne şol sanjymlary almaly, alanyňyzdan soň hem siz, siz aldym diýip ýörite hassahanadan kagyz getirmeli. Şular ýaly ildaşlar. Ildeşler eger siz sadikda ýagny çagalar bagynda öz çagaňyza dopolnitylny sapaklar isleseňiz tans diýer, matematika diýer ýa bolmasa daşary ýurt dilleri diýer dopolnitylny şony hem siz öz enekeleňize aýdyp bilersiňiz ýöne oň üçin siz dopolnitylny tölemeli. Haçanda çaga bäş ýaşyna ýetende hökman suratda kindergarten diýilýän sadiga gitmeli. Ýani ol sadigam däl-de, podgotowitelnyý klas bolýar. Ýani podgotowitelnyý synp bolýar. Şol synpa gitmeli. Ýani 5 ýaşdan soň hem 6 ýaşda eýýäm 1-nji klas başlaýar. Amerikanyň mekdep düzgünleri barada hem indiki wideomda size Giňişleýin gürrüň bererin. Ynha şu günki Amerikanyň çagalar bagy baradaky size ýetirjek informasiýam şular. Meniň wideomyň soňuna çenli seredeniňiz üçin hemmäňize köp sag boluň. Nesip bolsa geljekde mundan hem gyzykly wideolarymy siz bilen bile paýlaşaryn.